हम कते नसीबके छोट आदमी छी कते फूटल कपार है हमर जे हुए एगो घरमे हमर भौजी रहले बाते रहले कहैत लेकिन बड प्रेम रहले हमरा करे से हमरा छोड़ के चलि गेलै बम बम कथी करबै भगवान जतबी दिनके औरदा इंसानके लिखना रहै है ने ओतबी दिन जिए है ओकरा उहे विधि जाइके रहै तऽ अहाँके कानलासँ ओ वापस चलि अयतै आब अहाँ हिम्मत करू, हिम्मत बान्हि कऽ रहू। बिजली, भगवान हमरा साथ एना कैला करै छी? एकटा अहाँसँ प्रेम रहलै करैत, अहूँ हमरा छोड़िए देलियै। एकटा हमर भौजी रहलै, हमर माय जकाँ रहलै, हमरा मानैत, ओहो छोड़ि कऽ चलि गेलै। से नहि होइए बम बम, अहाँ अपने आपमे हिम्मत करू। अहाँ एगो मरद छियै। अहाँ टूटि जेबै तऽ केना होतै से कहू तऽ दुनिया कनिके टा है दुनिया बहुते बड़का है जियऽ के लागी हिम्मत अहाँके बनाबै पड़त एगो बात कहू बिजली कहू ने हो सके तऽ अहाँ हमरा जीवनमे फेनो चलि आउ। हमरा जोरे शादी करू अकेले हमरा से एते बके जिंदगी न कटते पागल हो जेबे हम अहाँ तऽ सभटा बात बुझिते छी बम बम हम अपना मायके बात जमान दऽ देने छी अपना बात जमान से केना हम मुकरि देबै से कहू तऽ पूरा रिश्ता नातामे फैला गेल है जे बिजलीके बियाह है फलना फलना आदमीसँ अहाँके तऽ सेहो माय बाप सब हब हमरा काहे कोई केहनो कऽ के हम अपन जीवन तऽ काटे लेबे लेकिन अहाँ हमरा साथ ठीक न करी छी हम याद राखब सब दिन कि हम प्रेम रही कैले हमर प्रेम पूरा न भेल प्रेम शब्दे होइ छै अधूरा हम कथी करू हमहूँ कतहु ने कतहु मजबूर छी बम बम नहि तऽ हम अहाँके एते तड़पैत देख सकै छली अच्छा नहि कोनो बात बिजली लेकिन अहाँ कहीं रहब न हंसी खुशी से रहब आ जीवन में कोनो चीज के जरूरी पड़त ना अहाँके एक बेर हमरा याद करब एक बेर हमरा याद करब हमरा तऽ किछो नहि फुराय है एहि ऊपर वाला के की मर्जी है से नहि जान जब जब हम ओकरा भुलाबऽ के कोशिश करै छियै तब तब ओकर पास जाइ छी हम कैल हम ओहन सपना देखलियै ओ भगवान हम तोरा गोर लागि कऽ कहै छियऽ जाहि चीजसँ हम दूर भऽ गेलियै जाहि व्यक्तिसँ दूर भऽ गेलियै ओकरा नहि देखाबऽ लेकिन इहो बात तऽ सच है नहि आइ बम बमके भौजी ओकरा लग बात तऽ इहो सच है नहि एगो बम बमके भौजी छलै जे ओकर देखभाल करै छलै ओकर भौजियो मरि गेलै आब बम बम अकेला जीवन केना काटतै केना कऽ रहतै किछो नहि फुरै हम तऽ दुविधामे पड़ि गेल छियै बम बमके अकेला छोड़िओ तऽ नहि सकै छियै ने ओ बुरा समयमे है तऽ भाइ रो तोरा एना के करलको देखलीही की नय? देखलियै हो भैया लेकिन छौड़ा अपने आदमी रहै न कहै छै अपने आदमी जब तकलीफ देबे लगै छै न आ ये अपने आदमी रहते तो कोई जान से मार देते की छोड़ू न भौजी अपने आदमी रहै साला दोस्ती में गद्दारी क लेलकै हमरा जोरे अब ओहि बात के लेके हम ओकरा जे कथी कहे कथू न हम कहबे भगवान है दुनिया में रे तो कौन तोहर एहन दोस्त रहो नाम नहीं एकरा ओ पोठिया दोस्त रहे हमर बुझलू रो दुनू कोई रहे छले एके ठिमन अरे एके- एगो बात कहू तऽ दुनू तऽ एके थारी में खाइ छलियै ग तऽ फेनो कैला अहाँ पे एना हमला करि लग कैला हमला कलकै जे लड़की से हम प्रेम करै छी ने भौजी ओहि लड़की से हमरा दोस्त के बियाह होय वाला है ओही के लागे ओकरा बुझाय बर्दाश्त न भेल तऽ ओ सोचल कि एहि सार के दुनिया से हटा दै छी चुप चुप चुप बुझलियो आब सब बात हम बुझ गेली कैला एना कहलियो कर- भैया हँ कह ने हमरा भैया लग ने फोन कैलू विदेश जे भौजी के एना एना हो गेल ए फोन छली कर ने बुझली न होते कंपनी के है ने मैनेजर से आब नहीं दे है के आप कहे के जहिया एकर एग्रीमेंट खत्म होते तहिया अते अहो भैया अहो भौजी के लाश के कोई जरेलू हो ए बौआ अपन मतार बाप ना वो अपना घरे लग गेली गो हमरा तो ओकर चेहरे न बिसराई रे बम बम भाई आब सब बात छोड़ि दही आब जे बीत जाही नहि से घूर कऽ नहि अबी है के आब की कहै छौ भाय से कहियो कौन आब हम दुनू कोई गाम पर जाइ छियै एहू लग काम उम करऽ पड़तै नहि ने जा। हम तोरा गोर लागि के कहै छियौ कि नहि जा नहि जा अभी तू सब जे हमरा छोड़ि के चलि जेबा तऽ हमर कभियो मन तन केना होइत

चल आराम करे छे दुख द के चलि गेल हमरा सबके मोगी वाला काम करऽ पड़े दिमाग खराब कऽ के धऽ दैत रहो के फोन करे दिमाग हमर चाटा वाला काम कर ए भौजी फोन केने है हेलो कथी भेल आइ भौजी एगो बात कहू तऽ ओहे छी एगो आदमी आँय अहाँ केना चलि गेलियै बिना कहले एहि जे काम धंधाके घर हइ तऽ अहाँ केना छोड़ि कऽ चलि गेलियै हँ हँ बुझलियै अहाँके बात बुझलियै ये भौजी हम गोर लाग के कहै छी आओ हम अकेले वो तऽ नहि होते बियाह शादी के घर में अकेले कोई संभाल सकता है कथी ये अहाँ मायके मोन खराब है तऽ कथी बियाह केला जोड़ि देलियै तोड़बा दियै हम जब माइएके अपन इलाज कराउ गऽ तऽ ई हम भौजी जे सकै छी से तऽ हम करिते छियै लेकिन अहाँ जे नहि रहबै मौगी मेहर नहि रहबै घरमे घरके गार्जियन नहि रहतै तऽ काम चलतै बियाह शादीमे नहि भौजी हे अहाँके घरे मायके बात एहन है ने बीमारी वाला बात तऽ ककरो कहबै टोला पड़ोसाके कनि देख देतै एक दू दिन लए लेकिन अहाँ एबे करू अच्छा ठीक है जते हम सकै छी तते हम ओरिया पोरिया के रखै छी बुझलियै हम एना तऽ हलवैया सबसे बात कऽ लेने छियै सब कुछ हँ हेतै पैसो तैसो लेने एबै एनी से होते भौजी लो ओकरा से जे प्यार से नहीं बोलबै तो तेहन है एक नंबर के खरपटा मोगी सेबो नहीं करते बियाह शादी पहले तू आब शुभ शुभ के हमारा भाई के बियाह भ जाए भैया के आ तब तोरा जन हम देखेबू कथी करे छी से दिमाग खराब करके धऽ देला हे कनिया रुका त कथी भेल गो अरे हे कनिया तू एहि गाम के नहीं लगै छा के छह तू ई चाची हमरा नहीं चिन्हबै हम एहि गाँव के रहबै तब ने आँय एहि गाँव के नहीं छह तऽ केकरा वैया आयल छह के छह तू हम बम बम के भौजाई छी बम बम के भौजाई ये कोन भौजाई बम बम के ओकरा मौसी के पुतहु छी अच्छा अच्छा ओकरा मौसी के पुतोह छह तू हाँ हे कनिया आइ हे कनिया ओहि गाम के तू मेहमान छ कर कुटुम छ त केना ई ढकिया ल क चौरी में जाय छ तू ए चाची समय पड़ल हन त एहिमे हम कर कुटुम देखबै नहि कह देबै हम त के कह देती के ओकरा हमरा छोड़ हे कनिया हे नीक इंसान के लेल भलाई कर पड़ी है काम धंधा जे तू करे छ ओहि मचरुआ के लागी

चोर डकैत गाँच पीवा गुंडा या बारा है ओकर काम छोड़ के अपन काम देख घरे जा हे चाची एना नहीं बाजू बम बम के बारे में अभी तो समय पर रही सुता ना मारी छिए देखा हमरा बात के बुरा लग गेल कनिया आय गे दैया गे ये गाँव के हम छियै हमर पड़ोसिया है तो हमरा मालूम है नहीं कि ओकर व्यवहार खराब है हे चाची अहाँ के लगे ओहन है नहीं बम बम ओहन नहीं बुझलिए नहीं अहाँ सब ओहने भड़कावैत रहबे ग दैया नहि इहे असली मौका है एकरा कठपुतली बनेबै आ अपना इशारा पर एकरा नचेबै तब देखते हमर राजनीति बम बम हँ।